Даасаа, суруккун аҕаллыҥ дуо? Ону аҕала кэллим. Оҕонньор хайдаҕый? Арыйа матыйда. Макар лөксөй биллэриилэрин кэннэ олох мөлтөөбүтэ. Оҕонньоор, хайа хайдаххыный? Бу Ньукулай доҕоро Даарыйа киһибит суругун аҕалбыт олорон эрэн исти тэтэр олор барытын аҕабын доо тыый дария барытына буолумуна барытын аах дашам барахсан һок биһиги киһибит төһөлөөх уустугун сүмэтэ ити ыһы ыһы диэҥҥэ көтүлүннэ буолла Элээ, оҕону кыбыһыннарыма. Чэ, Даарыйа, аах. Москванан, Москванан эргиэн Харьков куорат таһыгар бэс уйургут түспүппүт. Биэс күн утуйбакка да, аһаабакка да сирилэстибит. Куоракка төгүрүктээһиҥҥэ түбэһэн киһи бөҕө бүтэллэ. Алдьархайдаах сэриигэ сылдьан полковой знамятын төгүрүктээһинтэн таһаардыбыт. Командирбыт орден ылла. Онтон мин, уол оҕон немец буулдьатын, снарядын ортотунан уу хорҕолдьун курдук тарбахтарым быыһынан саккыраан, бүүс бүтүн төгүрүктээһинтэн таҕыстым. Бииргэ сылдьыбытталарым Уйбаан онно хааллаахтаата. Хайдах сылдьара буолла? Куораты ньиэмэстэр ылбыттара. Бэрт элбэх сүдүктээх сэрии кэннэ Харьковы соторутааҕыта босхолообуттара. Билигин арҕаа баран иһэбит Днепр өрүһү туораатыбыт. Мин разведкаҕа барбын. Биир немец офицерын, элбэх докумуоннаах дьигэйи, билиэн ыллыбыт. За отвагу медалин наградалынным. Дьэ, немецтэр сэрии дьон эбит. Ыталлары бэрдин, тулуурдарын, таҥастара-саптара үчүгэйин. Ол да буоллар эн Колин ону таах кыайан Арҕаа баран иһэр. Билигин хара куударым будуруччу үүнэн, ампаардаах сайылыгын атыыр кунанын хара уол курдук буоллум. Эһи хайдах олороҕут? Ганя, Сааба, Акым фроҥҥа ыҥырыллыбыттара дуо? Кимиэхэ туох сурах кэлэр, мин дьоммун билсэҕин дуо? Ийэм, аҕам хайдахтарын суруй. Макар Володята улаатта буолуо. Иитэрээс тойон Додо курдук улааттаҕа, Ньиинэ хаамта уолу, суруй Дашам барахсан колхоһум дьонугар эҕэрдэтэ тириэрт, биһиги ниэмэһэ тоһун биэрэн арҕаа баран иһэбит. Үтүөнү баҕарабын, россиятчык, ефрейтор Ньукулай тыһыынча тоҕус сүүс дьордон үс сыл муус устар аҕыс күн Ити сылдьар эбит дии. Сэгэрэмсигэ баттаан бодруччу үүннэ диэбит дии. Суруйбутай буолбут дуу? Тоойуом, Дария, ити кэннэ суруга суох дуу? Суох, субу-субу суруйар этэ да Итиччэ үчүгэйдик сылдьар киһи кыайан-хотон кэлиэ. Арай Өлөксөй кэлээхтээбэт. Дьэ муҥ саатар кини тинник этэҥҥэ сырытты Суругуттан сылыктаатахха, үчүгэйдик сылдьар быһыылаах. Көр биһи фермабыт оҕуһун хара уолу кытта ахтыбыт. Дария, тука, туох эмит сурах кэллэҕинэ биһиэхэ кэпсээ. Биир киһи сүрэҕин утары халара буоллахпыт дии. Хотуйдаар, Атаһыма, сураҕа суох сүппүт дьон, баҕа сылдьаахтыыллара буолуо. Хабырылла Сэмэнин уола Маппый өллө диэн биллэритин кэннэ, үс ый буолан баран госпиталтан суруга кэлбит үһү дии. Ол иэдээннээх дойдуга туох-туох буоларын, хайа муҥнаах хайдах дьылҕалааҕын туох билиэ баарай? Тойон таҥара билэн эрдэҕэ да, хаһы ситэн кэпсиэй, киһи аймах муҥура биллибэт эрэйэ-бүрүүкээбит дойдута буоллубут Еля били киһи уһугунна Ии, красавчик буолсу, хоп-хойуу хаастаах. Муус маҥан киһи дии, хап-хара баттахтаах. үрдүк уҥуохтаах киһи буолсу, илиитэ-атаҕа уһун, олох аҕатын курдук дии Баттаҕа кудрялаах Володя, Володя, Володюшка Кудрялаах буола-буола абаҕатын Коля курдук